Wel, helo, siwmai a chroeso i dudalen Cyfryngau Cymdeithasol Menter Cwm Gwendraeth Elli. Nawr mae 2021 yn flwyddyn special iawn i'r fenter, gan ei bod yn dathlu 30 mlynedd o fedolaeth ers cael ei sefydlu yn 1991, a'r fenter iaith cyntaf i sefydlu yng Nghymru a nath arwain y ffordd i weddill y wlad erbyn hyn, gyda 22 o fentre iaith wedi sefydlu dros Gymru gyfan. Nawr, yn ymuno gyda fi heddi am sgwrs, mae rhai o griw gwreiddiol a sefydlwyd y fenter 30 mlynedd yn ôl, sef Kevin Campbell, prif weithredwr cyntaf y fenter, Derys Williams, a hefyd fi'n brif weithredwr ar y fenter

Wel, dath y syniad o greu'r fenter ymhell cyn bo fi'n cael ymhenodi mewn gwirionedd, um, ac oedd hynny'n deillio o eisteddfod yr urdd hynod o lwyddiannus y gynhaliwyd uh, yng Nghwm Gwendraeth yn 1989, ac oedd na awydd gan uh, bwyllgor gwaith uh, yr eisteddfod o dan arweiniad uh, DH Davies, oedd yn brif weithredwr Cyngor Sir Dyfed ar y pryd, uh, yn awyddus iawn i weld y bwrlwm o ddiddordeb yn y Gymraeg a chefnogaeth i'r iaith yn parhau ar ryw ffurf neu gilydd. A, a, a dyna'r pwynt, doedd neb yn siwr iawn sut fydde hynny yn cael ei gyflawni. A, a, a fe ath DH a rhai o swyddogion yym y bwrdd yy pwyllgor gwaith yn hytrach i siarad gyda'r swyddfa Gymreig fel oedd hi pryd hynny i ofyn am arian i sefydlu rhyw fath o gynllun um, a o fi'n credu deithbwyd i'r uh, casgliad mae rhyw enw fel menter Menter Iaith, Menter Cwm Gwendraeth, fydde'r enw ar y cynllun hwnnw. A fe wnaethon nhw ysbrysebu'r swydd am gyfarwyddwr fel, fel oedd hi ar gyfer y fenter iaith gyntaf yng Nghymru. A, ac o'n i'n gweithio i'r Brifysgol yng Nghaerdydd ar y pryd, a fe ges i'n hemptio'n fawr i fynd am y swydd, a drwy lwc a thrigaredd fe, fe ges i'n penodi. O, na fe, gwych. Wel, Derys, os dda eto chi nesa, um, wrth i fynd ati i greu fenter mor, mor gyffroes a newydd, um, siwr eithoch chi ati i fel recrwtio bobl cywir o'r ardal a phwy, phwy oedd y bobl o'ch chi'n meddwl oedd yn gallu cynnig rhywbeth i, i ddangos eich gweledigaeth chi ar gyfer, gyfer y fenter? Wel, o'n i'n ffodus iawn o'r cychwyn cynta, oedd na fwrdd reoli egnïol. Cymaint o egni a sydd ati aled eddi 10 mlynedd ar ugen yn ôl. Hynny yw, oedd na um, egni, oedd na awydd, a tra bo awydd, mae yna gyfle. Ac yn sicr, fe oedd y bobl hynny wedi dod o ryw hanner dwsin o'n nhw'n at ei gilydd, ac yn frwdfrydig dros ben, a pan eithon nhw ati at y swyddfa Gymreig, O'n nhw'n torri tir, fel wedodd Kevin, torri tir newydd iawn. Ac oedd rhaid i'r fenter, pan ges i'n benodi ar gychwyn, y cychwyn gyntaf, fel Kevin, torri tir newydd, a agor coes i hunan a gweud y gwir. A beth aethon ni oedd mynd o gwmpas yr ardal a ceisio sefydlu pwyllgorau gweithgaredd er mwyn tynnu bobl ynghyd, a thrwy hynny chwyddwr pwyllgor reoli, achos oedd rai o'r eini wedi ni yn dod ymlaen i fod yn wirfoddolwyr ar y bwrdd reoli. Ie, yeah, no fe, gwych. Ac Ethel, os, os da eto chi, chi wedi bod ar, ar y pwyllgor ers, ers y dechrau a dal yn rhan ohoni nawr, wrth gwrs. Beth ych chi'n cofio o'r, or dechrau a cael ei chysylltu â'r trafodaethau gwreiddiol yna am sefydlu Menter Iaith yng Nghwm Gwendraeth? Dwi'n cofio y Steddfod lwyddiannus 1989, fel wedodd Kevin, a yn dilyn honno, ni wedi cael yr hanes o DH yn mynd i siarad â, â swyddogion y Swyddfa Gymreig, ac fe gynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Ysgol Maes yr Yrfa, Maes y Gwendraeth i fi heddi, ond cyfarfod cyhoeddus, a oedd nifer fawr o bobl yr ardal yma wedi dod i'r cyfarfod hwnnw a dangos eu cefnogaeth a'u brwdfrydedd tuag at ail-sefydlu ac ail-fywhau um, y cwm yma yn dilyn yr effaith o uh, cau y pyllau glo yn yeah. ôl ar ôl streic 1984-85. A oedd yr ardal yma wedi cael ei chreithio'n drwm iawn iawn. a diogelu gweithgareddau, ond fwy na hynny, diogelu'r iaith Gymraeg oedd y peth allweddol bwysig. A dyna pham o'n i â diddordeb eisiau bod yna. Ac um, y noson honno, fe ffurfiwyd pwyllgor, ac roedd y, y pimp mawr, fel o'n i'n galw nhw ar y pryd, oedd pimp mawr da Undeb Rygbi Cymru, ond oedd pimp mawr da Menter Cwm Gwendraeth, sef D.H. Davies, John Ellis, Ken Lloyd, um, diweddar Tommy Schofield a hefyd y diweddar Roy Evans. Y pimp yn nhw erbyn hyn yn flin iawn i ddweud wedi'n gadael ni. Mm. Ond pimp, fel wedodd Derys, egnïol, brwdfrydig, ac yn gwybod lle oedd mynd i dapo am ffynonellau ariannol, gwybod lle oedd eisiau troi am arweiniad ac yn gwybod lle oedd pa ddrysau i guro arnyn nhw. A yn sgil hynny, daeth yr y swydd mae'n cael ei hysbysebu o Brif Weithredwr. Ai fe ges i wahoddiad i fod yn rhan o'r cyfweliad hwnnw yn neuadd y sir. O'n i'n mynd i bod yn neuadd y sir, tu fewn i neuadd y sir erioed. Ond oedd DH a'i fel, rôl fel prif weithredwr a gwahodd ni i ddod i neuadd y sir ar gyfer y cyfweliad. Ac o'n i'n eistedd fyny fel rhyw ddyn pwysig iawn iawn yn ifanc iawn iawn hefyd ac yn yng nghanol y mawrion yma yn holi pobl. A mae'r dyn yma'n dod ger bron ni, Kevin Campbell. Ac i fi, o'n i ddim yn nabod Kevin Campbell, ond yr unig ffordd o'n i'n ei nabod e, oedd yn plant ni yn fach ar y pryd, ac oedd e'n cyflwyno Falabalam ar y teledu. Ac o'n i'n meddwl, wi'n nabod y bachan ma, A mae... o'n i'n gwrando beth oedd e'n dweud, a o'n i'n gwybod bod e'n gallu mynd lawr at lefel y bobl oedd angen clywed y neges bwysig. A dyna un o'r rhesymau gaf dath Kevin ato ni. Ond oedd eto, oedd e wedi cael ei benodi oherwydd i weledigaeth a'i arweiniad. A yn sgil hynny, mynd a dechre ar y gwaith a gweld bod isie 'na'r berson arall i fod wrth ei ochr e i'w gynnal e a'i gefnogi fe. A dyna fel daethon ni at Derys, a Derys eto, a'i adnabyddiaeth arbennig o'r ardal yma ac o'r cwm, ac yn dod â'r tîm yma at ei gilydd a dechre ar y gwaith o baratoi a symud yr ardal yn ei flaen a datblygu. A dyna'n atgofion cynnar i o'r fenter. Mae rhaid gweud, mae'r ma angerdd fi'n credu y bobl yn dod, yn dod drosto nawr hyd yn oed yn y sgwrs yma. Mae rhaid fi'n gweud, mae'n mae, mae wych i, i, uh, i glywed y straeon yma. Cael fynd y cwestiwn nesaf de, yw siwr fath o raglen oedd Fala Balam? na, um, Ie, os da fi nôl eto chi da Kevin. Be, beth yw'r atgofion o'r dirnodau cynta na yn, yn, yn y swyddfeydd o ran, achos yn Croissants oedd, oedd y swyddfa yn, yn reiddiol, nag efe, beth, beth, beth yw'r atgofion o'r diwrnod cynta neu'r dirnodau cynta na? Ie, yeah, mae ma, ma hon yn stori ddiddorol iawn, achos pan ges i'n penodi, a dim ond fi oedd am gyfnod nes bod ni'n penodi derus, a, a os gael ei wneud un o'r penodiadau gorau uh, nethon nhw oherwydd i adnabyddiaeth hi o'r ardal, pawb yn abod derus a'i brwdfrydedd hi ac yn y blaen. Ond oedd gymaint o hype wedi bod o gwmpas y swydd, diddordeb mawr gan y wasg a'r cyfryngau yn y cynllun newydd sbon yma, menter iaith gynta Cymru. A ges i gymaint o gyfweliadau teledu a radio ac yn y blaen, cyn bo fi yn dechrau ar y dwrnod cyntaf, sef yr ail o Ionawr 1991. a troi lan i, i gwrdd â DH Davies, a, a fe mynd â fi i'r swyddfa, ac o'n i'n disgwyl gweld rhyw swyddfa grand hyfryd gyda'r holl gyfleusterau ac adnoddau oedd angen ar gyfer y fenter yma. A, a mynd, a rhaid bod yn onest, yy wedi cael yn siomi bo' fi mewn ryw borta cabin ar safle ysgol Cross Hands ac ar ôl cerdded mewn a dangos yr ystafell lle o'n i yn gorfod gweithio, sylweddoli o' dim celfi 'na, o' dim cader, o' dim desg 'na, o dim ffôn yna, uh, o dŵr yn dod mewn trwy'r to mewn un man, oedd na wynt damprwydd trwy'r adeilad ac o'n i'n meddwl, wel, beth yw siwr le? Ond, on mewn gwirionedd, oedd hwnna'n symbol o beth oedd y fenter, sef dechrau o ddim. Ac yn llythrenol, dyna beth goffes i wneud oedd mynd ati archebu desg a cadeiriau, a ca'l rhywun i drwsio'r twll yn y to, ond mewn gwirionedd, ie, dechre o fynna nethon ni, a, a datblygu strategeth, fel wedodd Derys, nid yn strategeth i na strategeth Derys oedd i ar ddiwedd y dydd, ond nethon ni o gwmpas yr ardal yn gwrando ar beth oedd pobl hmm. leol eisiau gweld yn digwydd yn eu pentrefi nhw. A dyna beth uh, nath ffurfio strategaeth gyntaf fenter, gwrando ar anghenion pobl lleol. O'ch, o'ch chi bron a cerdded mas de erbyn hanner awr di naw ar y bore, ar y bore cynta na de, o'ch chi? Wel, es i dwrnod cyfan heb de na coffi na dim byd. Oedd hwnna'n yn, yn anfyddeuol. Ie, yeah, hwnna'n fyddew e. Dere, so pa fath o heriau a sialense oedd, oedd yn eich gwynebu chi nôl yn, yn y blynyddoedd cyntaf yna? Ond fi'n iawn i wneud rhyw cynllun tair blynedd oedd i fod falle i, i, i ddechrau gyda? Ie, yeah, cynllun tair flynedd oedd i fod yn gyntaf. Fi'n cofio'r flwyddyn gyntaf, uh, fel oedd Kevin yn gweud, dechreuodd e ar yr ail o'r Ionawr a dechreuais i ar y cyntaf o chyfrwr yr un flwyddyn. A dwi'n cofio fel Kevin mynd i'r stafell na, a oedd dim byd i gael. A fi'n cofio mi'n gytre, a oedd mini bach da fi, sa'n gwybod sut ti'n cofio Kevin, a oedd mini bach da fi, fi'n cofio'r gytre i ôl teipiadur. A dod â'r teipiadur personol i'r gwaith, a, ac yn y gwaith fuodd e am, wel am amser lawer, am fisoedd lawer a gweud y gwir. Ond yr heriau mwyaf fi'n credu oedd yn gwynebu ni oedd, oedd rhaid cysylltu â phobl, oedd y cyfan yn newydd iddyn nhw. A rhaid ni gofio hefyd, oedd bobl wedi gweithio'n galed iawn ar gyfer y Steddfod 89 i godi arian, ac i, i, i, i gwrdd ar y pel ac i fod dros yn targed ariannol. Ac wrth gwrs, o'n i'n 91, oedd rai bobl yn meddwl, maen nhw'n dechrau to, i siarian maen nhw. Ond y gwir yw, yn neges o'n i'n dweud, na, chi sy'n pia'r fenter maen awr. Hynny yw, mae'r fenter yn mynd i fod beth i chi am i fod. A dyna beth werthon ni hefyd i'r swyddfa Gymreig am gyfnod o dair mlynedd. Geiswn ni lot o heriau, geiswn ni lot o heriau gwleidyddol yn y cyfnod cyntaf. achos oedd bobl yn meddwl mae rhywbeth i, i adeiladu ar wleidyddiaeth oedd y Gymraeg, ond yn fuan iawn wnaethon nhw fe huniaethu ar fenter a'i pherchnogi, a diolch byth bod hynny'n parhau os deg mlynedd yr ugen. Ie, yeah, na fe ddiwa. Ac Ethyn, buoch chi yn, yn gadeirydd ar y fenter am ryw 7-8 mlynedd um, nôl ar ddechrau'r ganrif, ganrif de. Siwr brofiad oedd hwnna i fod yn, yn y gader i'r fenter, oedd hi'n dipyn o her? Oedd e'n dipyn o her, a gweud y gwir, ac yn brofiad arbennig iawn, ac yn rhywbeth wyf i'n werthfarogi yn fawr iawn, bod fi wedi cael y fraint arbennig honno. DH oedd y, y cadeirydd cynta, ac fe fi oedd DH yn y rôl ynni am o rhai blynyddoedd. Um, mm. Ond oedd hi lwyth gwaith e'n cynnyddu hefyd gyda'i gyda waith. ac fe ddaeth Doctor Wayne Griffiths wedyn ni yn gydeirydd yn olynydd iddo fe. Ac yn dilyn Wayne, fe ddes i yn gydeirydd. Ac yn y, yn y cyfnod i ni wedi bod, fi'n credu o'n i'n edrych ar gyfnodau o ryw 7-8 blynedd bron y bod i'r tri ohono ni. Um, ac wedyn ni fe fuodd Gwyn Elfyn yn yn dilyn ni ac uh, ar hyn o bryd mae Dr Ian Rhys yn, yn, yn gadeirydd. Yym yr her fawr wrth gwrs trwy'r amser yw neud yn siŵr bod yr pawb yn mynd i'r cyfeiriad cywir... Hmm. ...a cyd-weithio ac arwen gyda'r staff a phrif weithredwr yn ei lle i neud yn siŵr bod y gwaith yn ca'l 'i ei, ei, ei cyfeiriad yn cael ei osod, ond yn rôl ni fel pwyllgor rheoli i'w craffu ar hyn ac i gyd-weithio ac i geisio helpu y staff hefyd yn y dull a'r modd i gyrraedd y nod. A hefyd i fod yn rhyw fath o lais allan yn y gymuned i wneud yn siŵr bod y gymuned yn ymwybodol bod y gwaith yma'n digwydd. Mm. A felly oedd y rôl o hyrwyddo yn allweddol, oedd y rôl o reoli, ond yr heriau ychwanegol wrth gwrs oedd yr heriau ariannol sydd yn dod. Yn credu pan gychwynnodd y, y fenter, roedd yna swm o arian wedi cael ei roi gan uh, yr hen swyddfa Gymreig yr adeg hynny, Ond wedyn ni, o'n i yn gweld bod dim digon o arian i gael yn y pot i gynnal yr hyn o'n i eisiau ei wneud. Mm. Ac o'n i'n apelio am fwy o arian. cael um, yr bobl oedd yn, uh, glwm gyda'r swyddfa Gymreig a rhyw fath o bwyllgor iaith gyda nhw ac yn edrych arno ni ac yn paratoi adroddiad fi oedd oedd bach yn uh, edrych arno ni ac yn canmol agwedde ac yn herio ni mewn mannau eraill, sydd yn beth da i wneud, ac ar y pryd oedd y pethau mae i gyd braidd yn newydd i ni. Ond wrth bod ni'n gweld, o'n i'n gweld bod angen i ni drio bod yn hunan gynhaliol mewn ffordd ac yn chwilio am gyllid ychwanegol. A dyna'r un athroniaeth sydd yn wir yn yng nghyfnod i, a sydd yn wir yn y cyfnod cynta, a sydd yn wir heddi. yn gorfod chwilio am am gyllid ychwanegol. Y diffyg yw, wrth gwrs, bod y cyllid yna felly yn mynd yn brinach trwy'r amser. Mae yna mwy o alwadau, ond mae'r gacen yn dal yr un maint, a dyna'r neges oedd yn cael ei roi i ni. Felly, aethon ni ati ni wedyn i drio edrych ar ffurfio busnesau, rhyw fusnesau bydde yn bwydo arian nôl miwn i'r fenter i drio cynnal ni fynd ar hyd yn ddulliau gwahanol a cyfeiriadau gwahanol, a mae'r wir, mae hynny'n wir am heddi. Ond eto, cyfnod pleserus iawn iawn, a cyfnod heriol, a cael cydweithio gyda'r bobl yma oedd yn fraint arbennig iawn. Ie, yeah, na, wel, fel aelod o staff, nag i'n lle wedi llai ond diolch ar cefnogaeth i ni'n cael um, wrth y bwrdd rheoli. Mae unrhyw beth i ni eisiau, i ni eisiau cysylltu gyda, mae'r gefnogaeth wastad na, fel ni'n gwybod, fi'n fi lwcus, fi'n nabod uh, rai ohono'r o'r bwrdd rheoli yn dda erbyn hyn, a fi'n gallu, os fi'n eisiau codi ffôn i unrhyw beth, fi'n fi gwybod bod fi'n gallu gwneud e. So fi'n gwybod yn iawn fel, fel aelod o staff bod y, bod y gefnogaeth na i ni os os eisiau. Um, felly Kevin, ie, yeah, os da fi'n ôl eto chi de, um, mae rai bod yn eich chi'n brod iawn i, i, i bod eich gweledigaeth um, yr ardal um, wedi dod i, i, i weddill gym, i Cymru dros y 30 mlynedd diwetha, wrth gwrs, gan, gan Gymru nawr yn dilyn bod, um, bod mentrau iaith, um, doi ar hugen o mentrau iaith erbyn hyn um, wedi cyrraedd Cymru gyfan, a taw yn, yn, yn menter cwmgyndraeth oedd yr un cyntaf. Felly mae rai bod yn eich chi'n brod iawn i weld gweddill Cymru wedi dilyn fel petai gweledigaeth yr ardal. Dwi'n hynod o falch wrth gwrs bod y model gafodd ei greu yng Nghwmgwendraeth gan bobl Cwmgwendraeth i hunain mewn, mewn gwirionedd, adleisio i dyheadau nhw nes i pan nes i sgwennu'r strategaeth gynta. A mae Gethin yn llygad i le. Wrth gwrs, o'n i'n gorfod sgwennu strategaeth a model o gynllunio iaith oedd yn addas ar gyfer y cyfnod arbennig yna, cyfnod oedd yn diodde dirwasgiad economedd yn dilyn cau'r pyllau glo. Ac oedd pobl yn dweud wrthon ni, o, pam i chi'n siarad am yr, yr, yr iaith, mae'n bwysicach i ni gael bwyd ar y ford i'n plant a dilladi'n plant achos i ni mas o waith. Mm. Ac o'n i'n deall hynny'n iawn. Yna pam o'n i'n wedi ceisio clymu datblygu'r economi leol, creu swyddi, datblygu cymunedol i mewn gyda'r weledigaeth yna. Ond wrth gwrs, i ni'n hynod o falch o gael cefnogaeth bwrdd yr iaith ar ôl y swyddfa Gymreig oedd yn gweld y model yma fel model i'w ehangu yy ar draws Cymru gyfan a fe'n ethol ariannu wedyn wrth gwrs yym nifer mwy o fentre a fues i'n rhwng a chefnogi sefydlu nifer ohonyn nhw a a dwi yn hynod o falch yym bod bod gyment ohonyn nhw erbyn hyn wedi hen sefydlu a ma'r mentre iaith a fi'n gallu dweud fel aelod o'r Senedd erbyn hyn bod y mentre iaith yn cael eu crybwyll yn aml iawn ar lawr y Senedd pan mae unrhyw un yn sôn am hyrwyddo'r iaith, mae'r mentre'n cael eu crybwyll ochr ar ochr ar urdd a, a, a'r holl fudiadau uh, pwysig eraill sydd gyda ni yng Nghymru. Felly mae ni yn, yn, yn destun clod ydy. Ie, yeah, na beth yw e. A Deres, dros, dros y 30 mlynedd diwetha, os, os na ddigwyddiadau neu grwpiau wedi creu sy'n aros allan fel lwyddiannau mawr i'r fenter o ran ddylanwadu ar yr iaith yn yr ardal i chi? Wel, ma, ma, beth sy'n rhyfedd yw, o'n i'n meddwl am hyn yn noson o'r blaen, mae yna rai grwpiau dal yn bodoli os deg mlynedd ar ugen. Fi'n meddwl yn benodol am ardal fach yn mynydd y garreg a'r cydweli, fe ffurfiwyd yr ysteddfod gynta yn 92 blwyddyn ar ôl sefydlu'r fenter ac yn adeg wyl y gwendraeth a mae'r steddfod oherwydd Covid wedi methu nawr wrth gwrs y ddwy flynedd diwetha yma, ond dal i barhau dal i dynnu bobl lleol i gystadlu, dal i dynnu partïon, i lunio partïon ar gyfer cystadlu'n benodol i'r Steddfod honno'n lleol. Hynny yw, mae'n elfen o ddatblygu cymunedol yn iawn bwys yn dywe. Hmm. Ond uh, mae yna beth yn sefyll yn y cof. Dwi'n credu un o'r pethau mwyaf sy'n sefyll yn y cof yw gwaith y theatr ieuenctid er enghraifft, mae hwnnw wedi bod yn arloesol, wedi torri tir newydd. Aled, ges di brofiad personol dy hunan o fod yn rhan o hwnnw ar un adeg, dwi'n cofio ti yn iawn, yn dyfe. Yn yw, mae ma yna niferoedd heleth o bobl ifanc a phlant o bobl ifanc sydd wedi bod trwy'r sianel hynny ac wedi llwyddo ym maes perfformio'n benodol ac wedi bod yn y West End yn Llundain ac ar lwyfannau ar hyd y llyd y byd bellach. Felly mae hwnna wedi bod yn brosiect um, sydd wedi parhau ac yn parhau wrth gwrs. Mae yna nifer o weithgarwch plant yn benodol, hynny yw mae gofal plant yn rhywbeth pwysig iawn ac yn y cyfnod i ni ohoni mae mwy pwysig byth i sicrhau bod y Gymraeg ar ôl ysgol i blant. Mae hynny, mae eisiau ail gynnyr tân er bod e'n digwydd yn barod, bydd yna gynlluniau newydd gan y fenter yn y dyfodol agos, er mwyn bod ni'n cwrdd â'r arlwy sydd angen yr rieni gan gofio bod dull gwaith pobl wedi newid, bod pobl yn gweithio adre erbyn hyn yn aml iawn felly a ddim eisiau'r un gofal, ond mae eisiau sicrhau bod y plant yn cael y cyfleoedd yma tu allan i oriau ysgol. Ac mae nifer o brosiectau eraill wrth gwrs sydd yn wir yn sefyll yn y cof. A fi'n credu un o'r pethau hefyd yw'r cylch o berthynas rhwng cynghorydd cymuned yr ardal. Mae hwnna'n bwysig iawn, mae pobl yn tueddu bod yn blwyfol. I ni gwybod hynny ar y cychwyn, pan oedd Kevin a fi'n mynd o gwmpas, pawb yn eisiau edrych ar ôl patch i hunan. Wel, fe nath y fenter, ac y mae'r fenter wedi llwyddo i herio hynny ar, falle, trwy gydweithio â'r cynghorydd cymuned a sicrhau bod nhw fel grŵp yn cwrdd rhyw bedair waith y flwyddyn er mwyn rhannu profiadau rhannu dehadeg y gymuned hynny, ac yn fwy na hynny, gallu sicrhau bod ni ddim yn dyblygu gwaith o'r hyn sy'n digwydd yn barod ar adnoddau prin. Uh, felly mae'n gyfle o her, ond eto i gyd mae'n gyfle lle mae gweddau bobl yn newid gyda phrosiectau o'r newydd. Ie, yeah, na ddo. Fel, fel wnaethoch chi gyffwrdd, i fi'n bersonol wedi, um, wedi cael budd mas o'r theatr ieuenctid, a wi'n gobeithio yn fawr iawn fel rhywun sy'n aelod o staff y fenter nawr fydd bod y theatr yn mynd i ail gydio pan fyddwn ni'n pan fyddwn ni'n gallu nawr a bod ni yn cael y, y bobl ifanc nôl i'r i'r neuadd gyda ni fan hyn ym Mhontyberem a bod nhw yn gallu datblygu sgiliau fel mae siwr gymaint o, o bobl ifanc cwm Gwendraeth wedi ar hyd, hyd y blynyddoedd a byddwn ni'n gweud cadwch llygad mas falle bydd, um, bydd clipiau gyda ni o'r hen sioiau a hen luniau o'r bobl sydd wedi cael y bydd gyda ni um, ar yn cyfryngau ni yn ystod y pethefnos o ddathliadau sydd gyda ni i'r fenter um, yn dechrau wrth gwrs um, ar yr unfed ar ddeg o mis hydre. Felly gethyn, os na i, um, os na i orffen gyda chi de, um, fel rhywun sy'n dal i fod yn, yn aelod o'r pwyllgor yn y fenter, siwyd i chi'n gweld falle y fenter yn symud ymlaen nawr yn y, yn y blynyddoedd nesaf yn ceisio atgyfnerthu yn cymunedau wrth gwrs wrth i ni, wrth, wrth i ni drial dod mas o'r, o'r pandemig yma. Felly hwnna'n edrych, hwnna edrych fel un o'r heriau mwyaf sydd gyda ni ar hyn o bryd. Wel, Aled, fi'n credu bod ni mewn sefyllfa eitha tebyg nawr i beth o'n i pan sefydlwyd y fenter. Nid falle yn ieithyddol, oherwydd fi'n credu bod ni yn dechrau ennill y ras um, ieithyddol, hmm. oherwydd mae'n ysgolion ni yn dod â mwy a mwy yn medru'r Gymraeg, y broses bwysig nawr yw wneud yn siŵr bod yna lefydd a gweithgareddau ar gael i bobl i gael defnyddio'u Cymraeg tu allan i furiau'r ysgol. I ni yn dilyn cyfnod ôl Covid, a dyn ni ddim allan o'r, or pandemig, na dyn, ond eto, i ni'n gorfod ail-adeiladu yn cymunedau. a phan ddechreuodd e ar y fenter, datblygu'r unigolyn, hyder yn yr unigolyn oedd yn bwysig, a datblygu y cymunedau. Ac i ni yn yr un math o broses nawr. I ni drio cael bobl nôl at ei gilydd, i wynebu ei gilydd ac i gyd-weithio gyda'i gilydd, i chwarae gyda'i gilydd, i fwynhau uh, mewn gweithgareddau gyda'i gilydd, i addysgu gyda'n gilydd. A dyna yn rôl ni yn eitha clir. Ac digwydd bod mewn bwrdd reoli o'r fenter neithiwr, mi o'n i yn trafod materion lle o'n i yn cynnig cyfleoedd i blant ac edrych ar fod yn greadigol yn y ffordd i ni yn gweithredu i symud ymlaen i wneud yn siŵr bod y plant yn cael cyfle i weld y Gymraeg ar waith. Hefyd i weld um, aelodau o staff, i, i oedolion, um, bod bobl yn gallu cael y cyfleoedd i farchnata i Cymraeg a hefyd bod ni'n gallu gwneud yn siŵr bod bobl sydd yn, yn symud mewn ato ni yn dysgu'r Gymraeg ac yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw i ymarfer eu Cymraeg, a fel bod hwnna'n dod yn rhan annatod o'n gwead ni fel pobl yma yn y cwm. Ond rhaid i ni gofio hefyd, erbyn hyn, mae Llanelli yn rhan o'r fenter. uh, erbyn hyn, Menter Cwm Gwendraeth Elli. Ac yn ddiweddar, mae yna gydweithio amlwg wedi bod eto gyda'r Cyngor Sir, a gael ddiolch i'r Cyngor Sir am eu cefnogaeth i'r fenter ar hyd y blynyddoedd, achos o'n nhw yn rhoi ffynnon rhywfaint o gyllid ychwanegol i ni yn flynyddol i wneud yn siŵr bod ni'n cael cyfle i gydweithio ar brosiectau gyda nhw. A wrth bod ni'n symud nawr i gydweithio gyda'r Cyngor Sir ar Lanelli, mae yna adroddiad wedi cael ei baratoi yn ddiweddar sydd wedi gwneud gwaith ymchwil manwl i'r hyn sydd ei angen yn Llanelli. A dyna lle mae'r fenter yn mynd i fod yn gwbl allweddol yn cyd-weithio gyda phobl Llanelli i Gymreigio yr ardal. Mae yna alw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn Llanelli, a ni'n clywed neithiwr y mae rhai ysgolion Saesneg Llanelli yn gofyn am gymorth oddi wrth y fenter i hyrwyddo'r Gymraeg. So mae'n dangos bod y fenter yn gweithio nawr. A mae eisiau ni ledu'r neges yma allan i bobl fel bod nhw'n gwbl ymwybodol bod y fenter yn weithredol heddi ac yn llwyddo i wneud gwaith pwysig iawn iawn. Felly, datblygu y unigolyn, datblygu yr addysg, datblygu pobl fel bod y cymunedau yn dod nôl i arfer y Gymraeg ac i siarad Cymraeg. A ni wastad yn gweud un o'r dyfediadau o'n i yn hoff iawn ohono fe, cwpled yw i, un hiaith gael byw ar glyw gwlad trysorer trwy ei siarad, a dyna beth sy'n eisiau i ni wneud yn siŵr bod pawb yn dod i siarad Cymraeg, i gwrdd â gofynion Llywodraeth o miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Ie, yeah, na, diolch, diolch Gethin am, am y gyr yna. Na, wel, fel, fel swyddog, fel ni'n gweud i'r fenter, wy'n yn gyffroes am, am beth sy'n ar, ar, ar, y gorwel i fod yn onest. Fi'n gwybod mae yna ma heriau gyda ni fel Llanelli, ailgydion yn cymunedau ni ar ôl, ar ôl y pandemig ac ati, ond fi'n credu Mae'r ma, ma, ma, ma technoleg gyda ni nawr, mae, ma, ma, ni wedi symud mlaen siwr gwmynt yn ystod y dwy flynedd diwetha, uh, gyda'r gyda technoleg, a fi'n credu mae yna amser gyffroes gyda nhw i, i fy mewn i, i fy mewn i hewlydd newydd gyda'r fenter. Felly rai ni ddim wedi bod mewn i o'r blaen, a, a fi'n siŵr fydd hi'n um, fydd hi'n gyffroes tra bod ni yn... Fydd, fydd, na, fydd na heriau yn codi wrth gwrs fel unrhyw beth sy'n sy, sy, sy gallu bod yn anodd weithiau, ond na, fi'n siŵr bod y blynydde nesa i ddod yn yn un eitha cyffroes i'r fenter. Wel dyna ni felly am am y sgwrs heddi. Ga i ddiolch i chi Kevin, Derys ac Ethyn am eich amser ac am rannu rai o straeon o blynyddoedd cynnar. Mae wedi bod yn wych i glywed uh, sydd eithoch chi ati sefydlu'r fenter 30 mlynedd yn ôl ac i glywed sydd mae wedi datblygu yn y cyfamser. Wy'n credu mae'n saff i weid oeddech meddylfryd i hybu'r iaith Gymraeg ymhell o flaen amser i gymharu â gweddill Cymru. Felly diolch yn fawr i chi a diolch am ymuno gyda ni heddi. Diolch Aled. Diolch yn fawr Aled. Diolch hefyd i bawb sydd wedi gwylio ni heddi ar y tudalengau ar y, ar y cyfryngau cymdeithasol. Cofiwch mae yna nifer fawr o wahanol bethau gyda ni'n mynd i fyny ar y tudalennau yn ystod y pethefnos nesaf. Felly gobeithio newch chi fwynhau y cynnwys sydd gyda ni ar gyfer y dathliadau o 30 wrth gwrs. Ond am y tro, diolch yn fawr i chi a hwyl, a hwyl fawr.